Кирәкме Татарстанга президентлык статусы? Минемчә, Татарстан президенты аерып булу ана э, булырга телим, минемчә. Булырга тиеш. Ә ни өчен кирәк?
Безнең Татарстан ул суверен э, республика без һәм үзебезнең президент булуына ничектер э, үз сыйфатлары бар.
Кайда эшлисез? Мин үз-үземә эшлим, бизнес буенча. Кайсы районда?
Казанда.
Исемегез?
Юлия.
Юлия. Мин урта татар, урта урыс. Мин Бейк Британиядән килдем форумга. Англиядә торасыз?
Англиядә торам.
Форумда файдалы фикерләр ишетелдеме сезнең өчен? Әйе, бик күп фикерләр ишетелде. Бик шат. Англия татарларына Татарстан кирәкме? Әйе, бик кирәк, әлбәттә. Ни өчен? Э, чөнки ул безнең татар, э, безнең милли үзәгебез, э, милли тарихыбыз, безнең Татарстан безнең ватаныбыз. Татарстан яратабыз, сагынабыз.
Сез каян килдегез? Башкортстаннан килдем. Форумда менә яңгырады президент статусы турында фикер. Башкортстанның үз фикереме? Татарстанга кирәкме президент?
Әлбәттә, Татарстанга президент кирәк, һичшиксез, чөнки беренчедән ул Татарстаннан президентны алу ул Рәсәй конституциясын бозу дигән сүз. Икенчедән, татар халкы өчен һәм Татарстанда яшәгән халыклар өчен бер төп лидер булырга тиеш. Һәм Минеханов шушы рольне яхшы яхшы үткәрә. Э, Татарстан һичшиксез башка регионнарга да үрнәк булып тора һәм галимә буларак инде безнең төп тикшеренүләр бар һәм Татарстан һәрвакыт Башкортстан өчен үрнәк булып тора. Сезнең Башкортстан да шәп республика бит. Ә, Татарстан сезнең Башкортстан татарларына кирәкме? Ни өчен кирәк? Ой, әлбәттә кирәк. Чөнки ул без Казанны мәркәзебез итеп хис итәбез. Бөтен проблемаларны, милли, мәдәни, сәнгать проблемаларын Казанда хәл итәргә тырышабыз. Гомумән, татар теле, татар әдәбияты Тарихны, барлык фәнни тикшеренүләр дә безнең уртак. Ә баш Татарстан бетерелсә яки ябылса һәм аның президенты берәр гади рәис итеп кенә калдырылса, губернатор дитлек. Бу коточкыч хәл. Беренчедән, әйткәнемчә, президентны алу Рәсәй конституциясен Рәсәй конституциясен бозу һәм шуңа күрә бу хәлне булдырмаска кирәк. Татарстанда президент статусы кирәклеге һәм Татарстанның кирәклеге турында. Ничек кабул иттеләр бу тәкъдимне? Алкышлап кабул иттеләр дип уйлыйм. Ә ни өчен кирәк ул президент? Губернатор ярамыймыни? Э, чөнки э, безнең э, президентыбыз күп кенә төбәкләрдә, күп кенә илләрдә йөреп, татар мәнфәгатьләрен яклый. Һәм Шуны, шуны истә тотып, беренчедән татар, татар халкына кирәк ул президент. Ә, шулай икенчедән Татарстанның үзенә кирәк ул президент, ә, чөнки безнең актив ә, тышкы икътисад ә, ә, политикасы алып барыла, инвестицияләр ә, җыю политикасы алып барыла һәм шундый курсны алып барганда әлбәттә безгә президент кирәк һәм ул ниндидер йомшак яки марионетка булса аңа мөнәсәбәт Татардан да, башкадан да булмый инде. Әйе, әйе, әйе, шулай дип уйлыйм.
Инде президент дигән сүз бүгенге көнне безгә кирәк. Президент дип аталгач, инде без аны ныграк зурлыйбыз кебек. Шундый безнең, конечно, безнең Путин бар, Владимир Владимирович, бөтен Россияның, ну инде Татарстаныбызның, үзебезнең татарларның баш каласының президенты булырга тиеш дип уйлыйм. Төмән татарлары Татарстан турында нәрсә уйлыйлар? Алар нинди мөнәсәбәттә, аларга кирәкме ул?
Төмән татарлары Төмән татарлары инде Татарстан кирәк Казанга, Казанда күп булалар. Безнең Төмән өлкәсендә татар радиосы бар. Ул шул Татарстаннан вещать итә дигәне татарча ничек була. Татарстаннан килгән шул татар радио бар. Без татарлар белән, Казан белән бергә яшибез. Шул татар телен шул Казан аша өйрәнәбез. Ә президентлыгы ни өчен кирәк менә сезгә? Татарстанда президент булу сезгә файдалымы, юкмы? Безгә президентны, Татарстанның президентын еще күңелләрдә Ещё да тагы күбрәк зурлау өчен. Безнең президентыбыз зур булса, илебез, татарыбыз бер биегрәк дәрәҗәдә булыр, Алла бирса.